Минем шигырьләремдә менә шуларны тәрбияләү. Мин әллә каян әллә нәрсә эзләп тә йөрмәдем. Һәм шулай да, менә Шәүкәт абый бит инде атаклы балалар шагыйре, им язучысы. Аның да дүрт баласы бар. Әгәр аның баласы булмаса, ул миңа калса, ул шәвәлиләрне яза да алмаган булыр иде. Һәм минеке дә нәкъ шулай. Мин темы эзләп таптырамадым. Балалар үскән вакытта алар минем аяк астымда иде. Минем бөтен шигырьләрем менә аларның шушы эш-гамәлләре, уйлары, хыяллары, бөтен шуклыклары шигырьләрдә. Һәм минем әйтәсе килгән фикерем, тәрбиям дә шушы шигырьләрдә. Ярый.
Йолдыз Шәрәпова шигърияте башка балалар шигърияте белән нәрсәсе белән аерыла дип уйлыйсыз? Менә монда күпмедер Җавап табылды кебек, әмма минем шигъриятем әни шигърияте. Ул шулай мамины стихи дип атала да инде. Минем Россия язу Россия фестиваленә барганым бар. Ул төрле Россия халыкларының әдәби фестивале иде. Без анда төрле милләт, теге якутлар да, миннәр дә бергә җыелдык Түбән Новгородка. Һәм шунда да минем иҗатны Әни шигърияте дип атадылар. Аның бүгенге көндә ниндидер теге уңышларга ирешүе дә шундадыр. Һәрбер әнинең теләге баласын әйбәт, тәртипле, акыллы, әдәпле, әхлаклы итеп үстерәсе килә. Минем дә төп теләгем шул иде. Менә минем төп нием шушы, күп балалы әни булып, әни шигърияте.

Әгәр дә шул Шәүкәт абый китапларын укымаган булсам, әйме, мин, мөгаен, шагыйрә булып китмәгән булыр идем. Мин бала чактан аның бөтен шигырьләрен яттан сөйләп йөридер идем. Бик яратадыр идем ул колаклык буе. Мине кайнар коймакларны сәхнәдән бик күп сөйләдем мин, әйме, ул пәрәмәчләрне, ул менә чынлапча чын балалар шагыйре бит инде әйме. Миңа калса, төп сере китаплар укырга, әдәбият белән күбрәк танышырга һәм күңелеңне тыңларга.
Бүгенге көн яшь каләмчеләргә әйтер сүзегез, теләкләрегез. Менә мин алданрак сөйләп куя торган гаетем бар күрәсең. Менә бу сүзләр ишетелде инде әйме. Э, туган телегезне яратыгыз. Чөнки туган тел ул әни шикелле. Әниеңне ничек яратсаң, син туган телеңне дә, ана теле дип юкка әйтелмәгән, ана телеңне дә шулай ук яратырга тиешсең. Ә ана теле ул бик серле, тылсымлы һәм шундый э, ни э, сыйфатка ия. Ул сине менә минем менә әле күптән түгел генә тәмле сүзләр дигән яңа китабым дөнья күрде. Анда да бар туган тел дигән шигырь әйме. Ул сине Теге шәфкатьле әни шикелле үк кулыннан җитәкләп дөрес юлдан гына алып бара. Егылып төшмәсен, менә ялгыш юлга китмәсен дип гел менә шулай. Әгәр шушыны тыңлап, шушыны аңлап яшәсәгез, сез бәхеткә барып җитәчәксез.
Рәхмәт, Йолдыз апа. Әлбәттә инде сездән бер күчтәнәч. Күчтәнәч. Рәхмәт. Без шуны Витаминнарда 38 нче бөтенлегенә куйган идем, әйме. Э, менә миңа нидер әйе э, менә миңа алабугада бер укытучы сорады әтиәниләр дә каршы инде ди татар телен ничек өйрәти икәнбез диде ул әмма хәзер ди әтиәниләр дөрес фикер түгел билгеле әйе әтиәниләр каршы өйрәнмәсәләр белмәсәләр дә ярый инде татар теле белән кая барасың имам мамадыштан ерак китеп булмый дип әймәлек теге Тел киев калып бара дигәннәр бит инде ул рус теле турында сүз бара. Һәм шул татар теле Казаннан һәм Мамадыштан ерак алып китми дип. Ләкин бу дөрес фикер түгел. Шуннан мин аларга әйттем. Мәйтәм, әйдәгез балалардан башлыйк. Менә ярар әти-әни теләмәсен дә ди, әйме? Менә бала карап утыра дәрестә, әйби. Бот буе балаларга, әгәр дә без көн саен үзебезнең шәхесләребез турында сөйләшсәк, Батырларыбыз, шул җәлилләребез, калишларыбыз, мөҗәйләребез турында сөйләшәк. Ул баланың күңелендә бит, кара, мин дә шушы батыр халыкның баласы бит дигән уй уяна, име? Менә мин үзем шулай дип уйлыйм. Һәм инде туган телне дә менә шулардан башларга кирәк. Һәм менә минем бер кем теле дигән шигыремне укып китим әле. Ана телен бел диеп, апа шигырь ятлата. Укытучы апаның сүзләрендә бар хата. Әни белми татарча, исеме дә Наташа. Ә шулай да ипитезлап бераз сөйләп маташа. Ничек ул татар теле булсын, әнием теле. Дөрес итеп әйткән чакта, ул иш әнием теле. Урысчаны начар белә, әби килгән авылдан. Сөйләшүе бөтенләй юк, аңлавы да авырдан. Туган телемне өйрәнәм, Тукайны сөйлим яттан. Әбием сөенсен диеп, гел көчле алып кайтам. Татарча сөйләшәм өйдә, хөрмәтем дә әнигә. Балаң теле бу диеп, өйрәтермен әнигә. Әллә булмас дисезме? Әнигә.